Sinjuri nsellmilkom nilqagħkom għal skeda ġdida tal-programm Flusek. Kif għadna kif bdejna x-xahar ta' Ottubru kif nagħmlu kull xahar illum ħanħarsu lejn is-swieq lokali u internazzjonali matul ix-xahar ta' Settembru żewġ mistiedna tagħna llum huma David Paceros u Colin Vella. Ser nibdew sabiex nitkellmu ma' David Paceros dwar is-suq lokali. David nsellimlek. Nsellimlek. David xahar ġdid, studio ġdid ukoll. So, xtaqt li nitkellmu kif nagħmlu s-soltu biex naraw x'ġarra matul ix-xahar ta' Settembru s-suq lokali. Forsi tgħidilna x'andament rajna fl-indiċi matul ix-xahar ta' Settembru u anke għalaqna wkoll it-tielet kwart tas-sena. Ekku, ara jekk nagħmlu l-indiċi għax l-indiċi huwa l-ġabra tal-isma kollha li hemm fuq is-suq lokali. Niżel b' 0.6 fil-mija matul ix-xahar ta' Settembru wara li kien tela' 1.8 fil-mija fix-xahar ta' Awwissu, jiġifieri naqas ftit. Mill-bidu tas-sena 'l hawn, year to date, qegħdin 'l isfel b'5.4 fil-mija, dak huwa l-medja. In-negozju fl-isma kien ilaħħaq iż-żewġ miljun ewro, imqabbel ma' 2.4 miljun ewro f'Awwissu, jiġifieri kien iktar kalm bħala negozju, u anke n-numru ta' attività, tranżazzjonijiet, rajna 370 kontra 414 f'Awwissu li għadda. Forsi tgħidilna liema kienu dawk l-isma li marru tajjeb u dawk li waqgħu fil-valur ukoll matul Settembru? Sewa, bħalissa fuq is-suq lokali għandna 27 sehem fuq 26 kumpanija differenti kwotati fuq il-Borża ta' Malta, jiġifieri l-ikbar għadd ta' kumpaniji li qatt kellna fuq il-suq lokali. Sittax minn dawn il-kumpaniji żdiedu fil-valur tmienja niżlu fil-valur filwaqt li tlieta ma rreġistraw l-ebda tibdil matul ix-xahar ta' Settembru. Fost dawk li telgħu fil-valur rajna l-San Tumas Share Holdings li żdied ftit inqas minn 47 fil-mija wara li kien tilef dan l-ammont fix-xahar ta' Awwissu ta' min isemmi, Grand Habe Marina li żdiedu b' 33 fil-mija u Trident Estates li telgħu ftit inqas minn 10 fil-mija. Fuq ix-xaqliba l-oħra, il-kumpaniji li waqgħu fil-valur, l-iktar li waqa' kien l-International Hotels Investments, niżlu 6.2 fil-mija, tnaqqis għal Aristu Preference Shares, il-5.6 fil-mija, u tnaqqis ta' 3.5 fil-mija fl-isma ta' Fimbank. Issa jekk inħarsu lejn l-istokks tal-Gvern u l-bonds tal-kumpaniji, kif marru dawn matul Settembru? Membru. Nibdew bin-negozju f'dak li għandu x'jaqsam is-SOx tal-Gvern, kien ta' madwar 5.9 miljun ewro, li huwa somma tajba, fuq aktar minn 150 tranżazzjoni. F'dak li għandu x'jaqsam dejn tal-kumpaniji, n-negozju kien ta' 6.3 miljun ewro, imqabbel ma' 10 miljun ewro li rajna f'Awwissu, jiġifieri kellna inqas volum, fuq 580 tranżazzjoni. Il-prezzijiet tal-SOx tal-Gvern, kemm dawk li jinfdew fil. qasir, f'temp medju wkoll fit-tul, kollha waqgħu fil-valur matul ix-xahar ta' Settembru bħala medja. Bħalissa għaddejja ħruġ tal-Malta Government Savings Bond, is-62 Plus, din hija miftuħa, din jagħti ritorn ta' 3 fil-mija għal ħames snin, din hija miftuħa għaċ-ċittadini Ewropej li twieldu fis-sena 1900. 1960 jew qabel, hemm ukoll bond oħra, il-MITSI Organization Finance, 3.65 fil-mija, li jimmatura fis-sena 2030, huwa garantit minn għadd ta' kumpaniji li jagħmlu parti mill-MITSI Organization. Il-ħruġ huwa ta' €45 miljun, imma dan sar sales agreement ma' għadd ta' brokers, jiġifieri din mhix se tkun qiegħda miftuħa lill-pubbliku b'mod ġenerali, wieħed li jista' japplika fil-fatt. Ok. Xtaqt li nagħtu ħarsa wkoll lejn xi riżultati finanzjarji ta' kumpaniji kwotati fuq il-Borża ta' Malta. Forsi nibdew bil-kumpanija Simmons Farsons Ċisk li ħabbru riżultati finanzjarji għal ewwel sitt xhur tas-sena bejn Frar u Lulju ta' din is-sena. Tista' tgħidilna x'ħabbret x'ftit il-kumpanija? Riżultati tajbin ħafna, speċjalment meta mqabbla ma' l-istess sitt xhur tas-sena 2020. Mela, profitt wara t-taxxa fl-idejn l-azzjonisti ta' €4.9 miljun li huwa żieda ta' €3.3 miljun jew 200 fil-mija fuq l-2020. Għalhekk għedtlek li huma riżultati tajbin. Id-dħul żdied b'13 fil-mija għal €42 miljun, jiġifieri għalkemm id-dħul żdied b' 13 fil-mija biss, Il-profitti fl-idejn lill-azzjonisti żdiedu b'200 fil-mija. X'ġara? U rridu nifhmu ma' xiex qed inqabblu fil-verità. Ara, is-sitt xhur tas-sena l-oħra, 2020, kienu diżastru. Bażikament laqtet f'Marzu l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, il-who, iddikjarat li l-Covid kienet pandemija. Il-mitja ta' Malta kienet magħluqa bejn il-21 ta' Marzu u l-ewwel ta' Lulju, jiġifieri bażikament minn sitt xhur Sitt ġimgħat biss kellha Farsons, operazzjoni biex ngħidu hekk normali, ingħalqu għal kollox ir-restoranti, il-bars, il-klabbs u tħassru wkoll l-avvenimenti tal-massa. Dawn is-sitt xhur tas-sena huma kemxejn differenti, jiġifieri għalkemm għadha magħna l-pandemija, ir-restrizzjonijiet tas-saħħa kienu inqas qawwija, jiġifieri l-mitjar huwa miftuħ, l-għadd ta' turisti ftit ftit qed jiżdied. Kien hemm ukoll tnaqqis gradwalment fir-ristruzzjonijiet, jiġifieri ristoranti setgħu jiftħu, il-bars, l-attivitajiet tal-massa. U din is-sena nistgħu ngħidu kienet lesti għaliha, jiġifieri qisu l-pandemija serviet, speċjalment għall-Farsins, żabra, jiġifieri inti taqbad il-weraq il-ħaxix ħażin u l-weraq ħnieġfa u tnaħħihom għax dawk ikun qed jieħdu xorta waħda mis-sustanza. U fil-fatt il-kumpanija peress li kienet iktar flessibbli kellha l-ħaddiema iktar flessibbli, l-linji tal-produzzjoni kienu iktar flessibbli. Il-Farsins għamlu wkoll użu mill-miżuri tal-gvern li daħħal biex jgħin l-ekonomija u l-industrija ma jbatux u ma jkeċċux il-ħaddiema. U naqsu wkoll l-infiq kapitali. Fil-fatt, Farsons l-infiq kapitali tagħha huwa dawk il-proġetti li qiegħed iqishom bħala essenzjali, l-iktar wieħed minnhom huwa r-riġenerazzjoni tal-birrerija l-qadima. Hemmhekk se jkun hemm proġett se jkun magħruf bħala l-Brewhouse, se jkun hemm microbrewery u dan għandu jitlesta sal-aħħar ta' din is-sena. Għall-ġejjieni, id-diretturi huma qalu li l-pandemija se tibqa' magħna għal iktar milli konna qed naħsbu jew għal iktar milli konna qed nixtiequ, biss għarfu l-istruttur tas-saħħa lokalment għamel affarijiet tajbin ħafna. Jiġifieri u dan għandu jwassal li jekk jekk nibqgħu għaddejjin f'din is-sitwazzjoni li ninsabu fiha, huma kawti kawtament ottimisti għall-ġejjieni. Fil-fatt, iddikjaraw dividend ta' interim ta' nofs is-sena ta' ħames ċenteżmi netti li qatt ma ddikjaraw dividend daqshekk kbir bħala interim f'Arsens. Dan jitħallas fl-20 ta' Ottubru lill-azzjonisti li huma fil-kotba tagħhom fis-sitta ta' Ottubru. Dan bħala qisu bħala grazzi lill-azzjonisti li baqgħu fidili mal-kumpanija. Qalu wkoll li ma jeskludux li jistgħu jagħtu interim dividend oħra, jekk is-sitwazzjoni tibqa' hemmhekk, sal-aħħar tas-sena. Issa kumpanija oħra fil-fatt, Trident Estate plc, ħabbru riżultati finanzjarji l-ewwel sitt xhur dejjem ukoll bejn Frar u Lulju, imma sfortunatament ħabbret telf. Tgħidilna ftit dwar dan? Trident hija kumpanija li ħarġet minn Farsons, għalhekk ir-riżultati jkunu flimkien u ġeneralment dejjem nitkellmu fuqhom fl-istess programm. Kif qed tgħid inti, telf wara t-taxxa f'idejn l-azzjonisti ta' 28,000. bħala somma mhix ammont kbir, imqabbel ma' telf ta' 5,000 għall-istess żmien fl-2020. Id-dħul kien ta' 544,000 imqabbel ma' 560,000 is-sena l-oħra. Jiġifieri kellna tnaqqis fid-dħul u żieda fit-telf. Dan bażikament minħabba l-twaqqif bikri ta' kuntratt, dan seħħ f'Jannar ta' din is-sena, li fuqu għaddejjin bħalissa taħdidiet biex jerġa' jinkera dal-post. Dawn ir-riżultati huma l-oppost biex ngħidu hekk ta' Farsons, ġifieri għandhom proġett il-kbir li ġej dan huwa Trident Park, dan huwa l-binja l-qadima tal-fabbrika tal-birra u l-luminati ta' Simmons Farsons Xisk fl-Imrieħel. Ix-xogħol fuq is-sit Baqa' għaddej dan iż-żmien kollu u wasal biex jintemm. Jekk il-pass li għaddejjin bih tinżamm, jiġifieri sal-aħħar ta' din is-sena l-proġett ikun lest. U sad-data tar-rapport finanzjarju, Trident Estates kienu sellfu disa' miljuni mill-banek, jiġifieri dawn huma linji ta' kreditu, bħala nfiq kapitali fuq dal-proġett. Issa, il-pass li jmiss huwa li jiksbu kumpaniji li jidħlu f'dawn l-uffiċini. Jiġifieri, u fil-fatt, għalkemm hemm interess, il-kumpanija qalet li hemm interess, qalet minn mindu l-FATF poġġiet lil Malta fuq il-lista l-griża, hemm eżitazzjoni mill-kumpaniji li jikru fit-tul, kif ukoll idumu ħafna biex jieħdu deċiżjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam bħala nfiq kapitali. Lil hinn mill-FATF hemm pressjonijiet 'l isfel fuq ir-rati tal-kiri. Jiġifieri meta bdew il-proġett kienu qed jaħsbu li se jdaħħlu tant per square meter. Issa hemm pressjoni fuq dan għax żdiedu l-proprjetajiet li qegħdin lesti, tlestow proprjetajiet kummerċjali, ovvjament li jikkompetu mat-Trident, u t-tnaqqis fl-investiment kapitali lejn pajjiżna. Il-Bord qal li huwa importanti, huwa kritiku li pajjiżna jerġa' jikseb lura mill-aktar fis il-reputazzjoni finanzjarja u l-kredibilità internazzjonali tagħha fl-inqas żmien possibbli. Trident ma ħabbru l-ebda dividend għal dawn is-sitt xhur. Kumpanija oħra, Healy Properties, ħarġet stqarrija fejn indikat li applikat biex il-kumpanija tkun kotata fuq il-Borża ta' Malta. Tgħidilna fuq din l-aħbar? Healy Properties hija kumpanija li għandha l-dejn tagħha, l-bonds tagħha kkwotati fuq il-Borża ta' Malta, issa ħabbru li se jagħmlu initial public offering. IPO. X'inhu IPO? IPO huwa meta kumpannija toħroġ l-isma tagħha lill-pubbliku għall-ewwel darba. Jiġifieri qabel semmejt li hemm 27, 26 kumpannija, 27 sehem fuq is-suq lokali, issa se jkollna Kalla Jrid kumpanija oħra. Il-proċess Dan ħabbru, jiġifieri hemm proċess li jsir. Fil-fatt l-azzjonisti attwali ta' Healy Properties għandhom laqgħa straordinarja fil-seba' ta' Ottubru u hemmhekk l-azzjonisti se jivvutaw se jiddeċiedu biex jirristrutturaw l-isma tal-kumpanija, se jdaħħlu memorandum u artikli ta' assoċjazzjonijiet ġodda. Dan huwa pass importanti biex u pass meħtieġ fil-verità biex il-kumpanija tkun lesta biex issir kumpanija pubblika u kumpanija kkwotata fuq il-Borża ta' Malta. Wara dan imbagħad id-diretturi japplikaw mal-regoratur, il-Malta Financial Services Authority, biex jingħataw il-jedd li jikkwotaw l-isma tagħhom fuq il-borża, fuq il-borża ta' Malta fil-fatt. Healy Properties fil-fatt wissiet li hemm għadd ta' kundizzjonijiet li għad iridu jintlaħqu biex l-isma tagħhom fl-aħħar mill-aħħar jiġu mibjugħa lill-pubbliku u jista' jwassal li ma jkunux wara kollox, imma l-intenzjoni tal-kumpanija huwa li jikkwotaw l-isma tagħhom fuq il-Borża ta' Malta. Il-kumpanija se żżommna informati fl-iżviluppi li ġejjin, nistennew bil-ħerqa fil-fatt. Grazzi ħafna David ta' dik l-update dettaljata fuq is-suq lokali. Kien hemm xi kumpaniji oħra ovvjament li xtaqt li nitkellmu fuqhom però l-ħin hu dak li hu. Ħa jkollna nagħmlu waqfa qasira ta' ftit minuti, ibqgħu magħna.